Хәерле көн, укучылар! Бүгенге дәреснең темасын белү өчен, сезгә түбәндәге рәсемнәрне нәрсә берләштергәнен әйтергә кирәк. Дөя, кактус, кушаяк һәм ком. Әлеге ребуста да безнең дәреснең темасы яшерелгән. Без бүген сезнең белән эссе чүлгә сәяхәткә чыгачакбыз. Шуңа күрә үзегез белән эшләпә, Күзлек. Һәм дә инде күп итеп су запасы алырга онытмагыз. Сәяхәтебезне түбәндәге план буенча башларбыз. Табигый зона, чүл өслеге, климат һәм үсемлекләр-хайваннар зонасы. Без сәяхәтчеләр. Менә без сезнең белән эссе чүлдә. Чүл ул зәңгәр һәм сары төс кушылмасы. Сары ул ком, зәңгәр ул күк. Ком, күк, кояш, көйдергән җир, өстедән каралган һәм кызган ташлар чүлне барлыкка китерә. Россиянең далалар зонасыннан көньякка таба киткән саен, Тагын да җылына һәм корылана төшә. Җирне кояш кыздыра, ә яңгырлар сирәк ява. Шулай дала акрынлап ярым чүлгә, ә ярым чүл чүлгә күчә бара. Әйдәгез әле, Россиянең табигый зоналар картасыннан чүлләр һәм ярым чүлләр зонасын карап үтик. Россиядә ярым чүлләр шактый җирне биләп тора. Ә менә чын чүлләр аз. Алар далалардан көньякка таба, Каспий диңгезенең яр буйларында урнашкан. Фоторәсемнәргә карап, сез чүлләрнең ике төргә бүленгәнен белә аласыз. Күргәнегезчә, алар комлы һәм балчыклы була икән. Ком өемнәре барханнарны, яргаланган балчыклы җир тарханнарны хасил итә. Укучылар, ә сез ничек уйлыйсыз, чүлдә хайваннар һәм үсемлекләр бар микән? Чүлләрдә җәй бик эссе һәм коры була. Җир өслеге көндез плюс 70 градуска кадәр җылына, ә һава температурасы күләгәдә 40 градустан арта. Дөрес, төннәрен салкын була, чөнки ком һәм балчык, тиз суына. Ә кыш кыска, ләкин шактый салкын. Гыйнвар аенда уртача температура минус 10 градус. Кар бөтен җиргә яумый. Яуса да, кар капламы бик юка булып ята. Чүлнең иң гаҗәеп үсемлекләренең берсе, ул дөя чәнечкесе. Аның тамырлары 20 метр ераклыкка кадәр төшә. Ул дымны шуннан ала. Шуңа күрә җәйге челләдә дә ул ямь-яшел булып кала. Әлбәттә, әлеге үсемлек ул чәнечкеле. Шуңа карамастан, аны дөя бик яратып ашый. Чүл тормышында үләнчел үсемлек, комлык солысының да һәм джузгун дигән куакчыл үсемлекнең әһәмияте зур. Аларның тамыры комны яхшы беркетә. Аны җил күчерүеннән саклый. Шунысы кызык, джузгун яфраксыз, яшел сабакчыклары яфрак хезмәтен үти. Чүлдә яшәүче һәрбер хайван үзенчә кызыклы. Менә, мәсәлән, комлык әрләннәре. Бу кимерүчеләр катлаулы, тармакланып беткән өннәр казып, шунда төркемләшеп яшиләр. Сезнең каршыгызда борынгы мисырлыларның изге бөҗәге, тирес коңгызы, скоробей. Әлеге бөҗәк тирестән зур булмаган шар барлыкка китерә. Шуннан соң аны алга-артка тәгәрәтеп, кирәкле формага җиткерә. Кой вакытта бу шар бөҗәкнең үз авырлыгыннан да артып китәргә мөмкин. Шунысы кызык, алар тирес шарларын кагыйдә буенча, бары тик көнчыгыштан көнбатышка таба тәгәрәтә. Шуңа күрә борынгы Мисырда аларны кояш юлын кабатлый дип санаганнар. Бүгенге көндә дә Мисыр халкы тирес коңгызын бәхет һәм акча китерә дип саный. Чүлдә шулай ук кушаяклар, чүлнең атаклы сикерүчеләре, гадәти булмаган кыяфәттә. Колаклы керпе һәм кечкенә төлке очрый. Эрерәк хайваннардан сайгаклар аерылып тора.